Дусларым, матурларым, бу елы видео икенче, ике, икенче төштән башлана. Әнине каршы алдым тиз-тиз. Әзерәк соңга калдым, чөнки башта вакыт бер иде, аннан соң икенче иде. Менә хәзер ашап утырабыз. Мегада әни тәмле булсын. Рәхмәт. Без Казанда безнең вечерний ужин Илүзә авылда. Без әни белән икәү генә имәни. Тәмле булсын, әни. Нинди ашыш? Үй ашышы.
А, яра, отлично.
Все, без ашап туйдык. Инде бүгенге кичне әни белән үткәрәм, әни, әнине төшерәм. Иртәгә дә төшерәм әнине, бүген дә төшерәм. Теге без икәү бергә төшергән видеоны беләсезме, ничә мең карады кеше? 70 мең кеше карады. Сине яраталар. Әнигә язалар, әйме? Әнинең, кстати, анда конкурс бара. Кереп Акча, карагыз. акча уйната әнине беренче гиф, именной гиф. Сәлам әйт, Сәлам, сәлам.
подписчиклар. Тәмле булдымы? Тәмле, тәмле, Всё. рәхмәт. Киттекме? Домой? Улым сыйлады.
Эй, инде.
Кызык бит, күңелле бит ашагач. Күңелле инде. Все, сүндерәм, киттек дальше. Нәрсә? Нәрсә Гайнулла? Нәрсә? Гайнулла. Ул синең башыңа ча хәзер әни, ул сине теге әйбер дип тора. Кустик. Дигән әле. Тешли, ул әни тешли. Каты тешли. Каты тешедеме? Каты тешли ул әше.

Так, киттек. Все нормально будет. Без әни белән киттек. Бар да яхшы. Аллага тапшырдык.
Бар да яхшы. Бүген безнең икенче көн, ягъни операциядан соң чыкты. Бар да йөргә ярамый. Менә карагыз, ул басып тора. Басып торам.
Менә утыргыч янында мин утырып торам. Безнең инде бүген этот диетическая икея безнең бүген.
Кичә бер табак, бүген бер табак.
Без решили на широкую ногу ял итәргәме ни, рәхәтләнеп. Ярар, тәмле булсын әни. Әни белән Мегадан кайтып барабыз. Тамаклар тук, үзбөтен. Әни, мин әйтәм, Ничә километр йөрдең син, әни? Сиңа мин Бик күп, бик күп, браслетны, браслетны бирәсе калган. Әй, шул перебар җылыда буга инде. Ага. Йөргә дигәч. Точно бер сәгать, хәзер. 3 сәгать йөргәндер әни. Кара яндырып тәмләп чәй эчәбез, Алла бирсә. Ага, җимешләр белән, сөтләр белән. Әйе.
Улам төшерә ахыры, улам төшермәй инде минем кыяфәтем. Ярар, ярар.
Ага. Күрсеннәр ничек син туры туры эфирга утырасың. Бу бит басып тору инде, утыру түгел улам. Басып торасың.
Нәрсә ждемся?
Все инде булды уйнаттык. Ага, яза сүземе юк микән? Әйе, Әлфия апа, уңышлар сезгә, но Ринатыгыз супер, молодец сезнең. Э, хөрмәт итеп тора. Әйе, икесе дә супер, ике малаем да, Аллага шөкер. Аякта веналар инде еш барган саен авыр эштә эшләп гомер буе веналар. Ике улы да хөрмәт итеп торалар. Әйе, Юлай. Исән сау була. Thank you.

Все, все, не, ашансын, мысы, мысы видео төшерәм. Ашларың тәмле булсын. Рәхмәт.
Нәрсә заказ бирдең әни, нәрсә ашыйсың? Тавык белән плов. Плов.
Ага.
Минеке лагман. Бик тәмле.
Ярар, ашларыгыз тәмле булсын. Сабарга бер шушын ашыды бия. Да? Плов, әйе.
Ага.
Менә бит. Ярар, тәмле булсын. Все, сүндерәм. Без чайханада ял итәбез монда. VIP, VIP ресторан. Бер кеше дә юк, без генә икәү генә. Рәтән булсын.
Чәй тәмлеме? Әйе, бик тәмле.
Ну, әни, әйдә, сөйлә. Нәрсә?
Ничек?
Эмоцияләрең, впечатлениеләрең? Куркып тордым, тордым менә. Аякка операция ясарга да куркып тордым. Аллага шөкер менә Ирек ясап бирде, шартлатып. Ә ни өчен менә курыктым дисең, ни өчен куркасың? Куркам инде, башка чир табырлар, удачный булмас дисең, может, ясатмасаң да жүреп булыр дисең, шулай дисең бит инде куркабыз. Менә әмерте бар, шәйбәт булды инде. Бөтен организмнан куркып йөри дибем, анда чәнчи, монда чәнчи дип, Аллага шөкер, бөтенесе дә әйбәт икән бит имә. Узыра, узыра кирәк андый нәрсәне. Куркмаска инде. Әйе, үз, аны Ага.
тикшеренгәч бар үзеңне тынычландырасың. Әйе.
А то чир эзләп йөргән кебек куркыта. Угу. Ул ничәсен түләйме, а? Кыйбатмы? Эмыртагамы?
Так, анда хай акция бара. Э, Бөтен тәнне тикшерү 5900 сум гына. Ага. Мин шуңа күрә как раз без бит уйламаган идек барабыз дип. Ага. Шул Ишеттем дә миңа туры килде шулай. Шуңа күрә Мгм, Шәп, шәп. тикшеренеп тә килдек. Әйбәт, әйбәт.

Теге профилактика кирәк. Э, теге предупрежден, значит вооружен диләр. Шундый нәрсә бар. Менә әйе. Ә не син бик больница йөрергә яратмыйсың бит, әйме? Юк, минем вообще әле терапевт үзебезгә терапевт әйтте. Сез монда ди 16 елда килгәнегез ди. И то ли 4 ел элек, ага. Так что, дусларым, матурларым, зинхар, үзегезне саклагыз. Э, хәзер бар медицина югары Уровень даими югары дәрәҗәдә. Йөрегезне, йөрегез, тикшеренегез. Молодец, әни, молодец. Синең күңелең, кайфың, кайфың шәп булгач. Әдә син булмасаң бу мин булам. Юк, син булмасаң булмый, әни. Рәхмәт, әни, молодец. Әй, шәйләрен тәмле булсын. Тәмле, рәхмәт. Ничек була бер пиховый татарчасы?
Сырганак.
Сырганак, менә бит.
Мин белмидерим. Вообще, безнең яраткан. Давай, әни. Шулай дип уйлыйм инде менә сырганак чәе дип улым. За здоровье. Кемнәр белә языгыз әле комментариягә. Ә, Сырганак микән облепиха? Шәп. Чәтән.